nĩ tondũ nĩ Ngai wa kĩhoto, nĩ tondũ nĩ Ngai wa ma. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu, na Jesũ nĩ atũrĩtie ngoro yakwa na hinya na akamĩkĩra kĩrĩgĩrĩro. Ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca mwathani, ta rwĩmbo rũu waigua ndambĩrĩria naruo nĩ niĩ nyinĩte, na rũrĩ o mũtambo-inĩ ũyũ wa YouTube. Ũngĩthiĩ nĩ ũgwetha MC Ndegwa wa Ng'ondu, wone nyĩmbo ciakwa, na wone mahunjio ta maya ndĩrenda gũkũhunjĩria thaa ici. Bwana asifiwe. Ndĩrenda twĩyũrie atĩrĩrĩ, ĩ hihi thĩ ĩikaire atĩa mahinda maya? Ĩ hihi tũgwaka igũrũ rĩa mũthingi ũrĩkũ? Ĩ hihi tũgũikara tũnyitĩrĩirwo nĩ kĩ? rĩgĩikaraga o ũrĩa rĩraikara. Hallelujah. Ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa gwaka igũrũ rĩa mũthingi mũrũmu na nĩkĩo gĩtina Jesu. Gwaka igũrũ rĩa gĩtina gĩtagwo Jesu. Building our foundation on Jesus Christ. Hallelujah. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 24 Isaia 24 mũhari wa ikũmi na mũgwanja tũthiĩ nginya 20. Atĩrĩrĩ, we mũndũ ũyũ ũtũire thĩ, nĩũkorereirwo nĩ guoya, nĩguo ũharũke irima, na ũgwatio nĩ mũtego. Na nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ mũndũ ũrĩa ũkoora nĩ ũndũ wa inegene rĩrĩa rĩguoyohanagia-rĩ, akaagwa irima rĩu, Nake ũrĩa ũkoima irima rĩu nĩakagwatio nĩ mũtego ũcio, nĩ ũndũ ndirica cia igũrũ nĩhingũku, na itina iria nũmu cia thĩ nĩirenyenya. Thĩ nĩ ta yunangĩkĩte biũ, ĩgaikara ta ĩtwekete ĩgathira biũ, ningĩ nĩĩrathingitha mũno mũno, thĩ-rĩ, ĩratũgũga o ta mũrĩĩu, na ĩgathũngũthio ũũ na ũũ ta kĩegege, ihĩtia rĩayo rĩkonwo ta rĩmĩritũhĩire mũno, ihĩtia rĩayo rĩkonwo ta rĩmĩritũhĩire mũno, kũgũa nĩ ĩkaagũa na ndĩcooke. gwĩtiiria. Bwana asifiwe. Kũgwa nĩĩkagwa na ndĩcoke gwĩtiiria. Haleluya. Atĩ maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, atĩ thĩ nĩ gũ- nĩ gũthingithio ĩrathingithio. Na makĩria-rĩ, atĩ arĩa ma ma- ma- ma- ma- maguoyohagio nĩ manegene marĩa maguoyohanagia-rĩ, atĩ nĩ kũũra makoora, na mora-rĩ, mahane ta magwa irima. Bwana asifiwe. Rĩu-rĩ, thĩ ĩgĩthingithagio-rĩ, tũgũikara atĩa? Maandĩko ma Ngai mauga atĩrĩrĩ, thĩ ĩratũgũga ta mũrĩu, na ndĩngĩhota kũnyitĩrĩrĩka, ĩrathingithio ũguo ta kĩegege. Haleluya! Maandĩko ma Ngai macoka mauga atĩrĩrĩ, atĩ ũrĩa ũ- ũguoyohagio nĩ manegene marĩa maguoyohanagia-rĩ, nĩ atĩ rĩu nĩ kũũra agacoka ore, acoke agwe ta agwa irima. Haleluya! Rĩu thĩ ĩgĩthingithagio-rĩ, ithuĩ tũkwĩnyitĩrĩra kĩ? tũkwĩnyitĩrĩra gĩ- mũthingi-inĩ mũrũmu na nĩguo Jesu Kristo, tũkwĩnyitĩrĩra wĩtĩkio-inĩ ũrĩa wa Jesu Kristo, nĩ tondũ nĩwe gĩtina kĩrĩa kĩrũmu, nĩ tondũ nĩwe mũthingi ũrĩa ũtarathingithio nĩ maũndũ ma thĩ. Haleluya! Paulo akĩandĩka thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorintho gĩcigo gĩa ithatũ, Akorintho wa mbere ithatũ akiuga atĩrĩrĩ, tondũ wa wega ũrĩa ndakinyĩrĩirio nĩ ithe witũ-rĩ, nĩ gwaka ndakire gĩtina ta ndĩ mwakithia wa nyũmba, na gĩtina kĩu ngĩgĩaka na ũũgĩ mũno, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũgoka-rĩ, akahota gwaka gĩtina-inĩ kĩu. Haleluya! Bwana asifiwe. Tũreciria ũhoro wa rĩrĩ, thĩ nĩ ĩthingithĩtio nĩ maũndũ maingĩ mũno. Warora ũtongoria wa thĩ, warora mĩrimũ ĩiyũire thĩ, warora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩ kwĩna rũmena mwena ũyũ kwĩna gũcukanĩrwo mwena ũyũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathingithia ith- mĩ- mĩ- itina cia thĩ no rĩu maandĩko ma ngai makauga atĩrĩrĩ thĩ ona ĩgĩtũgũgaga ta mũrĩu-rĩ twĩna gĩtina kĩrĩa gĩtagwo jesu kristo na jesu kristo tondũ ndarathingithio-rĩ twehanda thĩinĩ wa gĩtina gĩkĩ jesu kristo tũgũtũra tũrũmĩte nginya tene na tene

Mũrata wa mwathani ndũkehande biacara-inĩ. Mũrata wa mwathani ndũkehande harĩ andũ anyu, tondũ thĩ yothe na maũndũ mayo nĩ gũthingitha ĩrathingitha. No wetĩkĩra gũikara thĩinĩ wa gĩtina kĩrũmu Jesu-rĩ, nĩ ũgũikara wĩhandĩte na gũtirĩ hĩndĩ ũrĩũrwo nĩ hinya. Ayubu hĩndĩ ĩrĩa ageragio-rĩ, ahandire gĩtina, ahandire mũthingi wake igũrũ rĩa gĩtina, Jehova Jehova Ngai na ndaigana nĩ gũthũngũthio nĩ maũndũ marĩa mamũkoraga. Haleluya! Bwana asifiwe. Nĩ kahinda ga kũmenya atĩrĩrĩ, twehanda thĩinĩ wa Mwathani-rĩ, gũtirĩ hĩndĩ ithuĩ tũkora, tondũ thĩ ĩratũgũga ta mũrĩu. Ndũkarore maũndũ marĩa mena mwena na mwena marakũguoyohia, tondũ twaigua wamarora ũkũhana ta ũkũgwa irima, na wauma irima rĩu ningĩ-rĩ, ũgwatio nĩ mũtego ũguo wega nĩ kwaga kũgwa irima rĩa thĩ ũrĩa andũ athĩ mareciria rĩ ũrĩa andũ athĩ marenda ũikare ndũgaikare taguo ona ũngĩtuĩka wa kũguoyohio nĩ andũ wĩrwo atĩ tũrenda ũgere njĩra ĩno menya atĩ njĩra ya kristo nĩyo njĩra ĩrĩa njega njĩra ya mwathani nĩyo njĩra ĩrĩa njega handa wĩtĩkio waku harĩ mwathani jesu handa wĩtĩkio waku harĩ mwathani jesu na wĩtĩkio waku harĩ mwathani Jesu. Twahanda wĩtĩkio harĩ mwathani Jesu, gũtirĩ hĩndĩ tũkora, gũtirĩ hĩndĩ tũgathingithio nĩ maũndũ ma thĩ. Wahanda wĩtĩkio harĩ arata, arata acio makweherera no ũgũthingithio na ũgwe. Wahanda wĩtĩkio waku harĩ Mbeca, mbeca icio rĩrĩa irĩthira, no gũthingithia ũrĩthingithio na ũtuĩke wa kũharũrũka irima. Wahande wĩtĩkio gĩthomo-inĩ, mahinda marĩa kũrĩtuĩka nĩ guoka maũndũ makĩrĩte gĩthomo, no gũthingithia ũrĩthingithio na ũtuĩke wa kũra. Bwana asifiwe. Nĩ tũronire mahinda mangĩ thĩ ĩiyũrĩte ĩiyũrĩte mũrimũ ũgathingithia thĩ yothe, atĩ mũrimũ ũcio wathingithia thĩ yothe, nginya arĩa mena mbeca matirahota gũi- gũteithio nĩ mbeca icio. Arĩa mathiaga gwetha maũndũ rũraya nĩ ũndũ mena maũndũ manene matirahota, no ũrĩa ũhandĩte wĩtĩkio wake thĩinĩ wa mũthingi Jesu, thĩinĩ wa gĩtina gĩkĩ kĩrũmu gĩtagwo Jesu, ndarĩ hĩndĩ arĩtu- atuĩkĩte wa kũũrwo nĩ hinya. Ona kwagĩa na uchumi mũũru, we ndũrĩũrwo nĩ hinya. Ndũkahande wĩtĩkio waku thĩinĩ wa thĩ, nĩ tondũ twaigua thĩ nĩ ĩrathingitha, no wahanda wĩtĩkio waku he Mwathani, gũtirĩ hĩndĩ ũkora. Ngai akũrathime. na Ngai agwĩke wega, nĩ tondũ we nĩ Ngai kĩhoti, nĩ Ngai ũtarenyenywo nĩ maũndũ ma thĩ, nĩ Ngai ũtaragarũrũka na mahinda. Haleluya! Twamwĩtĩkia gũtirĩ hĩndĩ tũrĩũra. Ngai akũrathime, na nĩ ngũkũhoera nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũteithio kwĩhanda thĩinĩ wa mũthingi ũyũ Jesu Kristo, na ndũkehande thĩinĩ wa thĩ. Rekei tũhoe. Ithe witũ, nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa wendo waku, nĩ tondũ wa ũguũrio waku atĩ we nĩwe gĩtina kĩrĩa kĩrũmu, twagĩrĩirwo nĩ kwĩhanda igũrũ rĩaku. Jesu Kristo tũteithie gũthiĩ na mĩthiĩre mĩega, na nĩ getha Mwathani hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ũngĩũka, ũkore twĩhandĩte wega thĩinĩ wa wĩtĩkio. Nĩ ũndũ twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. God bless you so much. Thiĩ na mbere na kwĩhanda thĩinĩ wa gĩtina kĩu kĩrũmu, Jesu Kristo, na ndũgetĩkĩre kwĩhanda maũndũ-inĩ ma thĩ, nĩ tondũ thĩ no ĩrathira, na nĩ ĩrathingithio, na ĩratũgũga ta mũrĩĩu. God bless you so much. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu, na tũthiĩ na mbere na gũcemania mũtambo-inĩ ũyũ, tũkĩiguaga ciugo cia Ngai, ona tũthiĩ na mbere na kũigua ũhoro, nyĩmbo, nyĩmbo nyingĩ nyingĩ iria igũthiĩ na mbere na gũkũguna. Ndũkariganĩrwo waingĩra kũu YouTube, ũ subscribe, ndũkaume ũtahihinyĩte hau handĩkĩtwo subscribe, nĩgetha ũhoro ũyũ ũkinyĩre andũ aingĩ. God bless you so much. Kwaheri, tuonane wakati mwingine. Thank you.